Merci, Här President. Och merci un de Lottegrupp fir Är gutt an detailléiert Aarbecht. Virun allem Är Siichtweis ass ganz interessant. Mir schwätzen nämlech meeschtens an der Chamber iwwert de Logement, wéi mer mam Präisdrock eens ginn, mee hei ass et aus der Klimaperspektiv. A fir mech gehéiert dat eigentlech och derzou, well op laang Siicht, wa mer méi klimaneutral bauen, kënne mer och d'Logementskäschten erofkréien. Dofir ass Är Siicht immens interessant an et ass och emol eppes anescht am Gespréich wéi soss ëmmer nëmmen an sech de Präis Selwer. Dir hutt d'Propositionen, ech hunn der dräi do erausgesicht, den 20 hutt Der schonn eng Kéier beäntwert iwwert d'Démolition vun de Constructionen, déi scho bestinn. Do ginn ech dann net méi, dann hunn ech just nach déi zwou. An do ass et fir d'éischt, wéi Der Iech virstellt, beim 18, do hutt Der jo, dass les acteurs publics doivent eux-mêmes être des acheteurs proactifs des terrains à bâtir. Wëllt Der do d'Virkafsrecht nach vill méi stäerken? Am Moment ass dat jo e bësse lasch, et ginn Diskussiounen, dass de Stat, d'Gemengen, alleguerten déi public, vill méi einfach kënnen un déi Terraine kommen, well ech ginn Iech Recht, dass en de Stat soll bauen an net d'Promoteuren, an dass mer dann och kënnen vill méi klimaneutral bauen, well de Stat awer méi Mëttelen huet, fir op de Klima opzepassen, wéi elo e Privaten, deen eigentlech kuckt, ob de Budget opgeet. Beim Stat ass et éischter, se kënnen nach eppes maache fir de Klima, an dat anert ass e bësse méi e kriddlegt Thema, Propositioun 19, wou Der gär eng Uniformisation des règlements sur les bâtisses dans toutes les communes, dat ass déi helleg Autonomie communale, wann ech Iech do richtig verstanen, dass Der do op de Wee wollt goen, dass alleguerten d'Gemengen de selwecht PAGen, Dossieren, alles quasi uniform am ganze Land ass. Klimabezunn. Hunn ech dat richteg verstanen op déi Aart a Weis, wou Der wollt goen? An dann hunn ech nach zwou Mesuren erausgesicht. Dat ass eng ganz interessant, dat war den 9, wou Der fuerdert, dass elektresch Baumaschinnen agesat ginn. Ech wonnere mech all Kéiers, wann dee schwaarzen Damp do erauskënnt op de Chantieren, wéi dat iwwerhaapt nach méiglech ass. Mat eisen Autoe gi mer zu Recht drop higewisen, elektresch ze fueren, mee op de Chantieren ass, schéngt do no limits ze ginn. An Där hutt déi Mesure do dodra gesat fir 2024, wat ganz gutt ass. An dann d'Mesure Nummer zwee, an da sinn ech fäerdeg, dat ass, Dir hätt gären eng Aart Locatioun vun de Panneaux solaires. Hunn ech dat richteg verstanen? Do géing ech mäin Daach zur Verfügung stellen an de Staat géing dann déi Panneauen dropsetzen an dann d'Energie géing awer an de Réseau goen, net bei mech heem. Mee doduerjer hätt mer awer vill méi Fläch am ganze Land, well am Ament ass jo de Problem, et muss een déi Panneaux solaires emol virfinanzéieren. Iwwert e Kredit, da kritt een iergendeng Kéier Subsid, mee et muss een dat Geld emol hunn, et muss een en Accord hunn. An Är Lid, Är Idee ass jo eigentlech ganz einfach, do géing de Staat dann déi ganz Installatioun bezuelen an ech géing einfach mäin Daach quasi wéi Leasing zur Verfügung stellen. Hunn ech dat richteg verstanen? Merci. Rëm vun hannen no vir. Location PV ass fir eis, et gi esou vill Diecher, et kann net jiddwereen investéieren, well entweder d'Kenntnisser net huet, dass et ze laang dauert, net genuch Suen, An op der anerer Säit hu mer Suen. Dat heescht, mir kéinte soen, en Inventaire vun all de Gebaier, wien ass Proprietär, wéi vill Daach, mir hu schonn de PV solaire um Geoportail fir ze wëssen, wéi eng Diecher musse wéi bebaut ginn, esou zesumme mat deene PVen. An da mat deene Sue kënnen d'Leit investéieren. Dat heescht, ech muss net bei mir um Daach eppes maachen, ech si vläicht um éischte Stack an engem Appartement, da kann ech dat net maachen, mee ech kann einfach an dee Fong investéieren an dee kuckt, wou gi mer, déi op déi verschidden Diecher setzen an d'Leit kënnen da soen, ech sinn dobäi, ech setze mäin Daach och gär drop an da kann een aneren investéieren. An natierlech soll en och eppes dovunner ofkréien, fir datt en Uräiz geschaf ass fir déi Leit, datt se dat wëlle matmaachen. Dat heescht en nationalen, ech verloune mäin Daach an Dir kënnt dann Suen an de Fong setzen fir op deen Daach. Oder ëmgedréit natierlech. Dann de PAG, nee pardon, elektresch Baumaschinnen. Mir héieren ëmmer, gëtt et net, ineffektiv. An dat stëmmt net. Dat ass de Confort vu mir si wéi mer sinn, bleift wéi et bleift, brauch et net. Et ginn elektresch Baumaschinnen, déi funktionéieren ganz gutt. A Schweden baue se weider, si hunn net opgehal mat bauen, just well se elektresch Baumaschinnen huelen. An d'Konzept ass do fir ze soen, bei enger Ausschreiwung, Mir ponderéiere Klimafrëndlechkeet. A wann ech an enger Ausschreiwung soen, 50 Prozent vum Poids zum Beispill, kënne 40, 70, egal, ass wéi klimafrëndlech gëtt dee Bau gemeet, da wëssen d'Leit, déi wëllen do eng drop drop bidden, déi soen dann, okay, ech brauch elektresch Baumaschinne, soss treffen ech dee Seuil net. An automatesch wiesselt de Marché an déi Richtung, fir méi klimafrëndlech ze sinn, och wann et e Marché ass, deen vläicht net immens klimafrëndlech ass, mee et geet automatesch an déi Richtung, well d'Facteuren, d'Incentives ginn an déi Richtung. Dann zum Virverkafsrecht op den Terrainen. Jo, de Staat ass an eisen Aen fir d'Bierger do a soll eng proaktiv Roll huelen, well de Marché erfëllt déi Roll jo net méi. Dat heescht, wann de Marché déi Roll net méi erfëllt, dann ass de Marché net méi am Déngscht vum Bierger, An da vläit muss de Staat iwwerleeën, a wéi wäit soll ech an dee Marché agräifen. Et gi genuch Marchéen, déi reguléiert ginn, et gi Gesetzer, et gi Reegelen. Dat heescht, et ass kee fräie Marché, soss kéint de Marché maache wat e wëll, wéini e wëll. Dat kann en awer net, well de Staat Rahmenbedéngunge schafft, fir d'Gesellschaft ze schützen, fir d'Ëmwelt ze schützen, fir Firmen ze schützen. An aus deem Grond kënne mer soen, wann dee Marché net am Intérêt ass vum Bierger, muss dee Marché aner Rahmenbedingungen operluecht kréien, fir dass en am Intérêt vum Bierger ass a vum ganze Land natierlech. Wann Der kéint vläicht d'Fro vum PAG widderhuelen. Do war et just, ob ech richteg verstanen hunn, dass dat iwwert der Autonomie communale herno géing stoen, dat heescht, all d'Gemenge vun uewen erof virgeschriwwen kritt an alleguerten d'selwecht.

benotzen, wéi eng Zone wou sinn, do hätte mer gär dass Logement entsteet, gewësse Saachen ze förderen, anzegrenzen an do hu mer Industrie getrennt vum Commerce getrennt, vum Logement getrennt, do sinn oft Saache getrennt. Déi Saache kënnen awer all zesumme fonctionnéieren. Wann ech muss vun der enger Zone an déi aner ëmmer goen, fir schaffen ze goen, fir meng Fräizäitgestaltung ze maachen, muss ech immens vill CO2 verbrauchen, fir zwëschent deenen Espacen hin an hierzefueren. Dat kënne kleng Espacë sinn, ronderëm d'ganz Stad, wou ech awer da vläit trotzdem eng Stonn ënnerwee sinn, well d'Stad eben e bësse vill Stau huet. Am Éislek sinn d'Distanzen einfach just méi grouss. Dat heescht, et ass vläit e bësse manner Stau, mee ech muss trotzdem vill méi wäit fueren. An de Fait, datt d'Raumgestaltung esou geschitt, verbraucht immens vill CO2 vun all Bierger. Et ass net dem Bierger säi Choix, wëll ech elo fueren, et ass dem Bierger säi Muss, datt Wann ech wëll haut Tennis spille goen, da muss ech a mäin Auto goen an ech muss dohinner fueren. Wann ech wëll d'Kanner an d'Schoul bréngen, muss ech den Auto huelen an ech muss dohinner fueren. Dat ass net e Choix vum Bierger. An dowéinst, wa mer dem Bierger dee Choix ofhuelen a soen, mir gestalten de Raum esou, datt s de net méi op den Auto ugewise bass, da wäerten se op déi aner Mëttelen ëmsprangen, well déi vill méi attraktiv wäerte sinn a vill méi Sënn maachen an hirem Liewen.